Творчество ҫынна хавхалантарать, ҫунат хушать, ӗмӗт кӳрет, пурӑнас хавал парать. Пурнӑҫ ҫине илемлӗрех куҫсемпе пӑхма вӑй кӳрет. Ҫырас текен ҫыннӑн те вӑл э, ҫуралмах ҫырма ҫул ҫуралнӑ пулӗ. Эп мӗн ачаранах ҫырнӑ, шкулта вӗреннӗ чухне ҫырма пуҫланӑ та Астӑватӑп, кӗҫӗн классенче пионер сассине ҫыраттӑмччӗ, Пионерская правда ҫыраттӑмччӗ. Унтан ытти хаҫат-журналсене, республика хаҫат-журналсене ҫырса тӑнӑ, пичетленсе тӑнӑ. Темшӗн мана атте вӗрентсе пыратчӗ. Ҫырнӑ чухне манӑн сӑмахсем тӳрлететчӗ, ӑнлантаратчӗ, хавхалантаратчӗ, урӑхсем тума та вӗрентетчӗ-ха вӑл. Ну, енчен те Пенер сассинчен Пенерская правдӑра ҫырусем, ответсем килсессӗн параллель ларса вулаттӑмӑрччӗ, калаҫаттӑмӑрччӗ. Тумитие тимӗр тӳсе вашлакаласшӑн. Вара ҫырусем те пур хучираттӑмччӗ, сӑвӑсене те тӳрлетсе паратчӗ. Ну, сӑвӑ кӑна мар, прозӑпа интересленнӗ аслӑрах ҫулсенче малтан сӑвӑсем кӑштах ҫырса пынӑ, сӑвӑла прозӑсем, унтан проза ӗҫне куҫнӑ. Малтанхи кӗнеке вӑл «Мальчик ӗҫӗм чикеҫ» проза кӗнеке. Унтан Ытарайми куҫсем, шӑпӑрлан пьесӑсен кӗнеки, Ҫеҫен килти ир, унта ӗнтӗ пӗтӗмӗшле унта проза сӑвӑсем те, сӑвӑсем те, проза калавӗсем те пур. Кайран эпӗ пӗр хушӑ драматургипе кӑсӑкланса кайрӑм та пӗр вунӑ ун пилӗк ҫул драматургипе ӗҫлерӗм. Хура пилӗк спектакль республикӑри професси театрӗнче Хура пилӗк спектакль кӑларрӑм. Юрату Турри, Эсӗ кайрӑн та унтан чи малтан шӑпӑрланар купӑкане театрӗнче, унтан инҫет мазагармха кургайӑксем анда мазагармсем пӗртен пӗрскерӗм академи драма театрӗнче халь иртнӗ сезонта улттӑмӗш ҫул пулчӗ халӗ пулмасть ултӑ ҫул пулчӗ вӑл Мӗн калаҫҫӗ? Вот театрсем вӗсем илӗртеҫҫӗ, хавхалантараҫҫӗ, туртса кӗрсе каҫҫӗ хӑйсен ӗҫне. Ҫырас килнисем ҫырас килсерен. Ҫапах та хӑйӗн тапхӑрӗ пур иккен этем ҫулӗсенче. Вӑл ҫунатланса, ҫамрӑкла, хавхаланса, вӗҫкӗнленсе ҫӳренӗ тапхӑр халь ман иртрӗ. Эпӗ халь ҫине тӑрсах тепӗр хут проза патне таврӑнтӑм. Ҫине тӑрсах прозӑпа ӗҫлес тесе шухӑшлатӑп. Халӗ Тингӑна эпӗ ҫӗнӗ япала ҫырса кӗтӗм. Ҫӗнӗ хайлав вӑл «Сиксе юхать хула ҫырми» ятлӑ историллӗ роман. Эвна хамӑр ял историйӗ тӗпе хурса ҫырнӑ. Тахҫан шкул директорӗ пулнӑ Лекарев Ксенофоний Марьянович халь ӗнтӗ пиртен юрласа кайнӑ. Мана ҫапла каланчӗ. Люда, айта-ха, пӗрле иксӗмӗр роман ҫыратпӑр хамӑр ял историйӗ ҫинчен. Эпӗ краеведение кӗнекине ҫырса пӗтертӗм, пирӗн ял истори калама ҫук тӗлӗнмелле пуян. Кӑсӑк. Вӑл мана илсе кайрӗ хӑй ҫӳренӗ авалхи чӑваш масарӗсем ҫине. Вӑл Вӑтаел Вӗҫнӗ пит хушшинче. Унтан ҫӗнӗ масар патне илсе кара. Унтан хӑй ҫырнӑ алҫырпӑсенех тарӗ. Йӑтӑнпа радиора ҫиптӗ ун чухне. Пӗр тӑватӑ передача турӑмӑр. Вӑл вара виҫӗ кӗнеке кӑларчӗ. Эп ун чухне айванрах пулнӑ, ҫамрӑкрах пулнӑ пуль. Ман тата вӑхӑт та ҫитмен. Радиора питӗ нумай ӗҫ пӗр вӑхӑт та юлмарӗ, самант та юлман. Каҫхине вун пӗрчченех ӗҫлеттӗм, чечемшӗн ҫӗр иртичченех ларнӑ. Халӗпе науково тӗпчев институтӗнче Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институтӗнче ӗҫлетӗп, техника редакторӗ коллектор. Вот ҫыхусене вуланӑ майн, ученӑйсене, лазерсене вуланӑ майн, ҫавсен сулӑмӗпе кӗрсе кайса историпе кӑсӑкланса карӑп. Мӗнле-ха пирӗн хамӑр ял истори пирки калани пурччӗ теп. Тата темшӗн пуҫра вӗҫме темскере ыйту мана пӑраласа тӑрать. Мӗншӗн пирӗн ялта наци хушаматӗллӗ ҫынсем нумай? Сӑмахран, Киргизов. Вӗсем пурте кыргызсем зала, титульный наци деҫҫӗ. Унтан калмыковсем пур, цыгановсем пур, евреевсем пур, армяновсем пур, русаковсем пур, унтан Китай пур, Каримовсем пур, татах нумай. Асене бурне асӑнса та темӗнччӗ. Ҫак мана эпна кипечрен килсе пӑхнӑччӗ пӗр хуша. Сирӗн ял Чиркӗвӗн пупӗ питӗ ӑслӑ ҫӑмӑллӑн курӑнать. Ахӑр, вӑл ҫынсен сӑнӗ ҫине пӑхса ҫамрӑк хушамат панӑ пуль терӗ. Анчах та ҫыннисем мӗн-ши-ха ҫав сӑнлӑ? Хушамачӗсене кура шӑпах ҫав сӑнлӑ ҫынсем, ҫав наци сӑнлӑ ҫынсем. Армянова Людмила Петровна учительница пырчӗ. Вӑл чӑн-чӑн эрмен хӗрарӑмӗ. Русаковсем чӑн-чӑн вырӑс ҫынни. Эп ҫавӑн пек шухӑшсемпе айланса, кӑсӑкланса край витнӗ кӗнеке ҫине тепӗр хут кӗрсе кайрӑм та темиҫе хут ҫине тӑрса хӑварса тухрӑм. Унта пирӗн хулаш та пулнӑ иккен, вӑл «Засечная черта» тенӗ Иван Грознӑн лартарнӑ хулашсем пулнӑ городище.

Юбилей кашни ирттерме пуҫтарӑнтӑмӑр. Людмила Николаевна пирӗнпе тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлет эпир унпа, тӗрлӗ мероприятисем ирттеретпӗр, ирттереттӗмӗрччӗ тесен те юратнӑшӑн тесен вӑл халь гуманитари институтне, институтне ӗҫлеме куҫнӑ хыҫҫӑн пӗртак мероприятисене час-часах тухса ҫӳремест пирӗн мероприятисене. Анчах та эпир пӗр-пӗринпе унӑн калавӗсене, хайлавӗсене те журналсем, хаҫатсем урлӑ вуласа пӗлме пултаратпӑр. Нумайӑшӗн те кунта паян пирӗн литература тӗпелӗнче Людмила Николаевнӑпа пӗрле ӗҫлекен ӗҫтешӗсем пуҫтарӑннӑ. Ҫавӑн пекех ҫыравҫӑсем тата медицина колледжӗн студенчӗсем килчӗҫ пирӗн паянхи мероприятине. Людмила Николаевна пӗнте тӑхӑрҫӗр алла ҫитмӗш ҫулхи Чӳк уйӑхӗн ҫырӑмсах тӑрмӑшӗнче волонтер паянхи кун Патӑрьел районӗнчи Ҫӗнӗ Ахпӳрт ялӗнче ҫуралнӑ. Вирӑна паянхи кун пӑхмалла кӑмӑллӑн ал Пурте ӗнтӗ унӑн тусӗсем, юлташӗсем пӗлеҫҫӗ. Вӑл Чӑваш патшалӑх университетӗнче вӗреннӗ. ӗҫ биографине ытлашши каласа тӑмӑпӑр, мӗншӗн тесен паян кунта калакансем нумай. Эпир Людмила Николаевнӑн юбилей тӗлне курав йӗркелерӗмӗр. Хамӑрӑн фондри материалсене вӑл панӑ материалсемпе усӑ курса. Ҫавӑн пекех вӑл каласа хӑварас килет, вӑл Унӑн юлашки вӑхӑтра тухнӑ кӗнекисем, маларах тухнӑ кӗнекесем асӑнса хӑварас килет. Вӗсем пирӗн фондра упранаҫҫӗ. Вӑл ӗнтӗ чӗкеҫӗм чӗкеҫ, ытарайми куҫсем, шӑпӑрлан, ҫиченхирти ир, ӑс-хакӑл хӑвачӗ. Вӗсем пирӗн фондра пур, кунта пирӗн куравра курма пултаратӑр. Ытларах унӑн Хайлавӗсем пирӗн Тӑван Атӑл ялав журналсенче тухнӑ. Эпир вӗсене пурне те хамӑр патра килсе тӑракан журнал, хаҫат-журналсенче тухса упратпӑр. Ҫавӑн пекех Хыпар хаҫатра та нумай материал Людмила Николаевнӑн пичетленӗ, мӗншӗн тесен вӑл хӑй те Хыпар хаҫат редакцийӗнче ӗҫленӗ. Каласа хӑварас килет, унӑн Чӑваш чӗлхипе литература учебникӗсенче тӗрлӗ хайлавӗсем пичетленсе пичетленнӗ хайлавсӑрсӑр пуҫне тата пьесӑсем шӑпӑрлан чӗкеҫӗм чӗкеҫ Чӑваш Республикинче профессипе профессилле театрӗсем унӑн пилӗк пьесине сцена ҫине кӑларнӑ Унсӑр пуҫне тата Тутартан, Тутарстанра, Самара тӑрӑхӗнче халӑх театрӗсем унӑн пьесисене халӑх патне илсе тухнӑ. Асӑнса хӑварас килет Людмила Николаевна икӗ пин те виҫҫӗмӗш, икӗ пин те вун иккӗмӗш ҫулсенче Чӗнтӗрлӗ чаршав конкурссен ҫулталӑкри чи лайӑх драматург лауреачӗ, Унӑн Шӑпӑрлан кӗнеки икӗпинчи виҫҫӗмӗш ҫулта, Чӑваш наци библиотеки ирттернӗ ҫулталӑкри чи лайӑх сборник диплома тивӗҫнӗ. Ҫухалнӑ Куркаев ҫӳлӗк пьесе икӗпинчи тӑваттӑмӗш ҫулта республикӑри наци драматургӗсен конкурсӗнче иккӗмӗш вырӑн ҫӗнсе илнӗ. Халӗ юбиляр ҫине тӑрса хӑйӗн сиксе Юхать хула ҫырми романӗпе ӗҫлет. Унӑн сыпӑкӗсем Тӑван Атӑл журнал номерӗсенче пичетленсе пыраҫҫӗ. Паянхи пирӗн куравра та эсир Тӑван Атӑл журналти номерсене тытса курма пултаратӑр, кам вулама паллах. Вӑл ытларах, тен, студентсене калани пулчӗ пуль-ха, мӗншӗн тесен пирӗн ҫыравҫӑсем, вӑл гуманитари институтӗнче ӗҫлекенсем вӗсем ҫак журналсемпе паллашсах тӑраҫҫӗ. Паянхи юбиляра саламлама пирӗн Чӑваш Республикин культура министерствин пай пуҫлӑхӗ Павел Кирилл Николаевич килсе ҫитрӗ. Тархашинов Кирилл Николаевич Сиринова.
Кӗркун пултӑр, баклажансем, туссем. Кирилл Николаевич. Артиста Мухтар Сире. Сире юморта пуҫ таятпӑр. Сирӗнпе мухтанатпӑр. Сире тав тӑватпӑр. Пылак, сывлӑх, телей, ӑнӑҫу, вӑрӑм кун-ҫул сунатпӑр. Уявӗсене.
Ҫавӑн пекех паянхи уявра Чӑваш Республикин профессиллӗ писательсен союзӗн ертӳҫи Максим Геннадий Аркадьевич Хыпар хаҫатӑн редакторӗ ҫумӗ тӑрӑшӑн сире сӑмах.

Пӗр ой симен, романы пӑхрӑма шалмарӗ тата. Ломаха ҫапах та ҫавӑн пек япаласем пирки вот Хариотра периптер теҫҫӗ-ҫке пир ӗлӗкхи авалхи саманасене, мен ӑна тухмасть ҫак ҫӗрайӗнче, ун пирки пире пит ҫырсах кайнине пит асуда каймас писательсем. Вот, ҫавна документалистсене пӗринче тӗрӗске тесе шутлатӑп ҫакӑн пек питӗ паллӑ хамӑр пӗлекен ҫыннӑма ҫакӑн пек документалист шутне ӗҫе илнӗшӗн те.

Ҫакӑн пек Хисеп хучӗ эпир кӑларнӑччӗ ҫӗнӗ ключлӗ. Ҫес хыҫҫӑн тетеле чылай ҫынна небӗрсере пӑрӑнерӗм, вӗсен тӗрлӗрен хальхинче Хисеп хучӗ, ҫав вӑхӑтра кунта вырсси те пур, халӗ те паллах, чӑвашла ҫыракан ҫынна, ҫакӑн Хисеп хучӗ чӑвашла ҫынна аван пуль. Чӑваш пичетӗпе литературине нумай ҫул хушши пысӑк тӳпе хывнӑшӑн Людмила Казанова-Сачкова профессионал писатель званийӗн Хисеп хучӗпе чыслас Чӑваш Республикасының писатель званийӗн писатель Максимов алӑ пуснӑ, пичет ҫапнӑ. Ҫавӑнпа кирек мӗнле хӗрарҫӑн та хӑйӗн кӗнекине тухмалла тесе Валерий Леонидович. Ҫавӑн пек кӗнеке мӗнле калама хӑварса юлнӑ, хӑв упранса юлнӑ. Вӑхӑта парӑнман юрату. Вӑхӑта парӑнман юрату, эп кунашкалла калакан ҫавна. Тӑванӑрсене, ӗҫтешӗрсене, юлташӑрсене пурнӑҫа юратаслӑх туйӑмсемсем вӑхӑта нихӑҫан та ан парӑнсӑр тенӗ каланине курмалла-курмалла пулнӑ ҫапла пултӑр.
Людмила Николаевна ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен презентаци хатӗрленӗ. Сире ҫавна пӑхма сӗнетпӗр. Надежда Григорьевна Иванова

Тата вырӑс шкулӗсенчи учительсен ячӗнчен эпӗ пит хам ятран анчах мар калаҫатӑп. Мӗнле тема лартӑм-ха ӗнтӗ яланах ӗнтӗ? Манӑн ҫыракан ҫыравҫа, пурӑнакан ҫыравҫа хӑйӗн вӑхӑтӗнче чысласа апла пулсассӑн ачасем шкулта вӗренекен хайлавсемпе паллаштарасси, унӑн хайлавӗсем, ҫырнӑ хайлавӗсем чӑваш литератури программине чӑваш шкулне тата вырӑс шкулне кӗнине каласси. Апла пулсассӑн кунта Федя Уярӑн апла пулсассӑн ун сӑмахӗ апла пулсан камне мӗне те пулин тӳрлентерчӗ тесе тата савӑнтарчӗ. Ку вӑл улттӑмӗш класс кӗнекере улттӑмӗш класс ачисем вулакан эпиграф шутланать, ку ӑслӑ тавҫӑруллӑ темӑна.

Манӑн ватӑканӗ чипер, аслати пӗлле ҫиҫӗмлӗ ҫумӑрта чылай ҫынна пӗлтӗр те, малтанхи вӗҫӗм ҫулта ҫынсене ҫапса вӗлерчӗ. Вот ҫав шкул ачине асӑрхануллӑ пулма, ҫавӑн ҫинчен пӗлтерме, Тата ҫав тери интереслӗ калав. Людмила Николаевна шутласа кӑларнӑ вара вӑл пиллӗкмӗш класс ачине ҫак ҫут ҫанталӑкра предметра вӗреннӗ ӑсталӑха та пиллӗкмӗш класра малалла тӑсма пулӑшать. Ҫапа тематика майӗпе вӑт ачасем валли ҫавнашкал вӗрентсе кӑларни, физика ранӗн вӗрентни, тимӗр тытмалла марри, зонтик тытмалла марри, кӗсье телефонӗ кӗсьере пулмалла маррине пирӗн шкулта ӗнтӗ ҫак калавпала асӑрхаттарса тӑратпӑр. Пӗтӗмӗшле Малаллахла пулсассӑн тепӗр вӑл улттӑмӗш класӑн тӑван литература кӗнекинче вӑл Ольга Ульгакалав. Каллех улттин иккенни кунта, ҫан-ҫурӑм, ӑс-хакӑл чун-чӗре кӑмӑл-сипет сывлӑх-чӗрлӗхе кӗртсе хускатни. Малтан хӗр ача Оля пулать, апла шкулта питӗ лайӑх вӗренекен, медицина факультетне кӗрет, факультатив, медицина факультатне кӗрет, апла пулсассӑн врач пулма хатӗрленет. Анчах та Шупашкара килет те пурӑннӑ чухне аварине лексе айӑпланать. Волонтер пуҫтарӑвӗ систертӗ вара Григория Николаевна. Яла килет те вара ухмах уйӑхра пулса тӑрать. Вӑт паянхи кун апла пулсассӑн ун пек эпир хамӑр паянхи кун мӗнле пурӑнни те пӗлейместпӗр. Сусӑрланни, чирлени, ҫав ыйтусене хускатать Людмила Николаевна ачасен чунне. Хӑш-пӗр чухне ачасем класри уроксенче макӑраҫҫӗ те.

Вӑт паянхи кун пирӗн хӗрарӑм тӑтарӑшӗн ҫемье ҫавӑрать. Хурами хураҫи каллех ҫемье ҫавӑрать. Анчах та хӗр ам Хурами варринче тӑрать, уйне ҫӗкленинче ҫывӑрать. Хураҫи унта варалла ывӑн туса калаймасан ӑна сыхлать. Алӑк шашлукки шакӑрт тусассӑнах хураҫи кӑкӑлатма тытӑнать, Хурамине сыхлама тытӑнать. Вӑт паянхи вӑхӑтра арӑшнатсем хӗрачасене ҫемьере хӗрарӑмпала арҫын хушшинче ҫут ҫанталӑкри облагодасын выльӑх-чӗрлӗх, чӑх-чӗп сӑнарӗсемпе символласа ҫав япалана кӑтарта тӳпе ыйкаланӑ. Тӗлӗнсе каймалла интерес облагодасын ҫемьери хутшӑнусем тунӑ чӑн пурнӑҫри сӑнарсене тӳррӗн тата символласа кӑтартни, ырӑпа усала тӗрлӗ енлӗ сӑнлани. Вӑт ҫавӑнпа вӗсем ҫак калавсем шкул программине кӗреҫҫӗ те.

Ҫав ҫӗнӗ программӑна кӗртнӗ сухан мучи пьесӑн пӗрремӗш сыпӑкне, пӗрремӗш пайне, эсӗ кайрӑн та драма сӑввине саккӑрмӗшпе тӑххӑрмӗш класра программӑна кӗртсе панӑ. Анчах та кӗнекене тӑвакан авторсем ҫак произведенисене вулаҫҫӗ те хӑйсене килӗшсе кӗнекене кӗртме пултараҫҫӗ тесе палӑртса хӑварнӑ вӑл малашлӑха палӑртнӑ апла пулсан тӑвансем. Кунта кӑнсӑр тӑван кил ылтӑн шӑпка. Вӑт кунта ҫакӑн пек пӗр хӑратма пуласшӑн халь кунта ҫиҫӗм. Унта хайлавпа куҫа-куҫӑн вуланӑ хайлав тӑрӑх пултарулӑх вӑйӑ пӗлме кӑсӑклӑ. Аслатипе ҫиҫӗм ҫинчен каланӑ пӗтӗмӗшле наукӑри ӗҫсем ҫинчен ларатпӑр. Улттӑмӗш класра тата пирӗн вӑл икӗ мӗн те пӗрремӗш ҫултанпа унӑн шӑпӑрван пьеси. Эп ун чухне унчченхи те пичетленсе тухман. Унне вӑл ятарласа таҫта мӗнле чӑваш ҫӑнарӑмӗнче пичетленнӗччӗ ку мана. Ҫак ун чухне вуласа тухрӑм та ҫак шӑпӑртан пьесӑна вӑйпа ыйтса илтӗм. Кӗнеке хушшине тӑватӑп икӗтӗнне пӗрремӗш ҫулта. Ҫавӑнтанпа шкул ачисем унӑн ҫак пьесине тӗлӗнсе каймалла вулаҫҫӗ. Ҫак пьеса мана учительсен биологи учителӗпе, чӑваш чӗлхи учителӗ

Аплавусем тӑван литература ҫывӑрман пьеса унӑн Аплавусем пӗлни тӗрӗслев пӗлтерӗшне вӑл узнание, понимание, применение пӗлме, пӗлӳ, зум тепӗр знание, умение на пути вырӑссене калатпӑр. Аплавуса кунта содержаниллӗ хыҫлӑпӑр, кунта тишкеретпӗр, кунта сӑнарлӑ сӑмаха вулатпӑр. Унӑн ӗҫӗ ӑсталӑхлӑ илем тӗнчинче, унӑн литература сӑнарне сӑнлама палли ҫинчен Людмила Николаевна ҫырса панӑ хайлавсем тӑрӑх ачасене ӑнах ҫиртеретпӗр.

Пӗчӗккисем валли те ҫырать. Вӑталӑххисем валли те ҫырать. Аслисем валли те ҫырать. Ҫитӗннисем валли те ҫырать. Анчах та ҫак пултарулӑх, ҫак ӑсталӑх иккен вӑл, иккен вӑл ҫемьере туптанать. Ҫемьере туптанса Турри ӑна ҫул ҫинче мӗнле ҫынсене парать, ҫакӑ ҫынсенчен килет. Апла пулса сурхунта ашшӗ-амӑшӗ, вӗренӳ, кунта ҫак мелсенчех вӗсем пӗлӳҫлӗ, тус-юлташсем, вӗрентекен, учитель пулни кунта. Унӑн мӗнӗсем, эп интернетра мӗн тупрӑм, ҫавсене пӗтӗмӗшле илемлетсе хитре

Сывлӑх, ӑнӑҫу, телей, мӗн апла пулсассӑн ӗмӗтленсе хунисем пурте пулччӑр, ручки ҫӑмӑл тутӑр, ҫырӑнтӑр, хучӗ туптанса тӑтӑр.
Тавах ӗнтӗ кӑвӑклӑ пулчӗ Надежда Григорьевна. Студентсем те вӑрӑсене пӗлме те ытларить. Паянхи каҫа Людмила Николаевна, каларӑмӑрӗнте Людмила Николаевна Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑх институтӗнче пилӗк ҫула яхӑн ӗҫлет. Паян ӑна саламлама ӗҫтешӗсем килчӗҫ. Тархасшӑн, сире сӑмах парас килет, мантан хавхалаҫу тенисӗр пӗрле-и? Тен, тен Виталий Петрович Родионов? Виталий Григорьевич Родионов

Час. Иккен вӑл пӗтӗм пурнӑҫӗнче Людмила Николаевна ҫав час сӑмахпа усӑ курниех пулас, хушаматран та ҫавӑн ҫыхӑннӑ чайопала ҫине тӑрса ӗҫлесе пынӑ. Мӗнле кӑна ӗҫ туса ӳстерме пӗлтӗр. Эсир ҫыравҫӑ, эсир радиожурналист. Тата не халь юлашки вӑхӑтра эсир пирӗн Пайра пичет ӗҫӗн пайӗнче редактор, пӗр ректор, пӗр самантка, пӗр чарми ӗҫлесе пыратӑр. Чӑнах та институтра ӗҫленӗ хушӑра та эсир пирӗн чӑваш халӑхӗшӗн ҫав тери пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫсем туса ирттеретӗр. Пирӗн сирӗн алхимия тухса Пирӗн институтра куллен икӗ-виҫӗ теҫетке кашни ҫул кӗнеке тӗпчев кӗнекисем тухса пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫак ӗҫре те сирӗн икӗ пысӑк тӳпе хыватӑр. Сирӗн ҫавӑншӑн тапсӑруллӑ. Ҫак тав сӑмахӗсене Ирина Сергеевская те, Пӗтҫӗпанч Крачков

Вӑт ҫакӑн пек илемлӗ чечек. Саламатпӑр тесе Но пирӗн йӑлана кӗнӗ ӗнтӗ кашни паллӑ кунпа хамӑр ӗҫтешсене, тӗпчевҫӗсене те шутра хуллен пичетленсе пыракан кӗнекесене паратпӑр. Вот сире те, Людмила Николаевна,

Прямо тӗтӗк ҫырнӑ ҫӳлерех тӑрас пулать. Ну, Людмила Николаевна вӑл ман пурнӑҫра хӑйне евӗрлӗ

Ун чухне сӳтсе явнӑччӗ астӑватӑп. Вот ҫавӑн пек тӗрлӗрен малтан вӑл эп астӑватӑп радиора ӗҫлетчӗ. Яланах унта Фроловсем, Перовсем патне пыратӑмччӗ те ҫуламайӑнпа калаҫса илеттӗмччӗ. Январкасан валепередачӑсем туман пулмалла. Анчах та вӑл Хармаксимов юлкаш каларӗ, тӗрлӗ жанрпа ӗҫлет-тӗр. Вӑл пурте пултараймасть чӑнах та. Мӗншӗн? От калӑпӑр, Константин Иванов пултарнӑ. Шуйттан ҫырли ҫырать трагедие, вилӗмсӗр поэма ҫырать. Вӑл э, нумай жанрпа ҫыран та, вӑл та ку та пулмасть тенине пӗлтермест. Ҫын шан, ҫынни ҫавӑн пек вӑл. Пӑвӑр-ха, ун калавӗсем, Надежда Григорьевна, пит хитре каларӗ. Шкул ачисем валли анчах та вӑл ансат чӗлхепе ансат ҫеҫ мар, шухӑш ун хыҫӗнче питӗ тарӑн. Вот презентацире питӗ хитре каларӗ, мӗн каласшӑн кунта. Анчах та ӑна ҫавӑн патне ҫитме ӑна тӳрӗ ҫам пек тесе калаймастӑн. Сӑнарсем урлӑ ҫана питӗ ӑста тума пӗлет. Анчах та ӑста писатель пек мар, ытларах ӑна гуманитари сӑн ӗҫченӗ пек каласа парасшӑн. Кӑҫал уйрӑмах эп унпа питӗ пӗрле ӗҫлерӗм. Мӗнле сӑмах кӗнеке тухрӗ, юбилея сӳлетпӗр. Пӗр ҫулта юбилей тӑватпӑр, кунта лайӑх. Ман маларах тухрӗ те кӗнеки, вара ҫав кӗнекене редакцилесе, йӑнӑшсене тӳрлетсе ӗнтӗ мӗнсене тӳрлетекенни Людмила Николаевна пулӑшать.

Вӑл пӗрремӗшӗнчен хӑвна каланӑ чухне те ҫапла мар-ши, капла мар-ши, вӑт сӑпайлӑнсӑр пек калани вӑл питӗ ҫынна ӑшшӑннӑ тӑвать. Ҫын, ҫынпа ӑшшӑн пулни ҫынна хӑй майлӑ ҫавӑрать тейӗн. Вӑл ҫав ҫынӑн чи лайӑх йӗрӗсенчен пӗри те шутла тытать. Вӑл, паллах, Людмила Николаевна. Унсӑр пуҫне эпӗ тата иккӗмӗш енне асӑрхарӑм, вӑл ҫынна ырӑ тума тӑрӑшни. Ман мӗн чухлӗ вӗренекен, ҫирӗм ытла кандидат тата тухтӑр. Эп хӳтӗлентернӗ. Малтан кандидат тунӑ, кайран тухтӑр тунӑ. Манӑн юбилейре пӗри те пӗр йӗрке ҫырмарӗ. Е вӗсенсен ыйтман ҫын тесе? Людмила Николаевна, эпир те эпӗна ни вӗрентмен, ни ҫапирӗ. Ҫав пек ҫывӑх та пулман. Ман ятпа пӗртен-пӗр ҫын ман юбилейпе ман ҫине питӗ ӑшӑ сӑмахсем ҫырса каҫнӑ. Пысӑк тав сӑнавӑршӑн. Мӗншӗн ҫынна ырӑ туни вӑл нихҫан та сая каймасть. Ҫавӑнпа та ман шутпала Людмила Николаевна эс кам сӗнӗвӗр тунӑ, вӗсем мана та вӗсем мансӑр, анчах та ҫавах хӑвна ҫав вырӑпа тавӑракансем нумайрах, ҫавӑн пек яланах пултӑрччӗ. Ну, халӗ те нумай калаҫас мар. Вӗренӳ кӗнеке ҫыракан ҫынна кӗнеке парнелени лайӑхрах, тесе шутлатӑп. Микула хӗрне Людӑна ҫаврака ҫулсем пе саламласа Эртивансем сӑварӗ сӑвӑланӑ йӗркесем. Ак пуҫлӑх ҫухха. Эпир мӗн, эпир мӗн, ӗне-им, кӗнеке ҫисер-им? Ку ӗҫ пирӗншӗн ютӑ, ҫапла мар-и, Люда? Кулас марччӗ самӑр, ҫиес марччӗ утӑ, шав ҫыратпӑр хамӑр, чунсем пирӗн тутӑ. Аслӑ вара, выртать юри, укҫаллӑ конверт илтӗм. Акӑ шалта ҫырнӑ ҫам пекки пуртӑ та. Людмила Николаевна. Калатпӑр, мул укҫа та тӗпре мар, телей те ырлӑх туринчен ыйтар. Ӗҫле-ӗҫле сӑн-питсенчен шуратпӑр, эмел-ӗмле ҫавах укҫа шыратпӑр. Укҫа ҫырма тетпӗр ӗнтӗ, ҫӳлесессӗн ҫта кайса кӗрен каллех укҫи кирлӗ пулать. Хупма пӗлеймерӗм.

Теприсем каяҫҫӗ интервью тума, передача хатӗрлеме, каяҫҫӗ гипнофобие те чупса тухнӑ. Мӗн каланӑ ларать, ларать пӗр кунти, кунти, кун хатӗрлени, выльӑхсене хатӗрлет, мӗн темине мӗнле уҫса памаллине хатӗрлет тата ытти. Вӑл Федоров президентпа та калаҫнӑ, Аксаковпа та калаҫнӑ нумай, эдерсем хӑйсенех Людмила Николаевна ҫӗнтерчӗҫ. Хальхи культура министрӗпе те ӑна та калаҫтарнӑ. Ну, урӑхла каласан, интервью илекен ҫын вӑл ак Виталий ӑна интервью пачӗ. Тӗрӗсипе каласан, вӑл ҫӑмӑл ӗҫ мар. Унта ыйту пани ҫеҫ мар, унта сюжечӗ те пулмалла, шухӑшлаттармалла та тата ытти те. Ну, пӗрре вот Людмила Николаевна чӑнах ӑста пулнӑ. Халь те вӑл ҫавнашкал Виталий Григорьевичпа вот халь Тӑван Атӑл валли хатӗрленнӗ ҫемьене. Мен вот миҫе кун ларчӗ, ҫепӗҫ вӑхӑтӗнче вара куратӑп Чӑнах та питӗ сӑпайлӑ калаҫусем, пӗр-пӗринпе тепӗр чухне ҫырмасӑрах калаҫса лараҫҫӗ-мӗн тесен Людмила Николаевна мен Виталий Григорьевичӑн менен чунне те уҫашӑн пулнӑччӗ. Ҫапла мар-и? Сергей Павлович, ун биографийӗ витӗр те хальхи
профессор мӗнне шайне кӑтартатӑн пулчӗ. Ну, урӑхла каласан, Людмила Николаевна питӗ тӗрлӗ енлӗ профессионал теме пулать. Чун-чӗререн саламлатӑп. Кунта Виталий говорю, не говорю, ан чирле терӗ. Ну, чирлесен укҫа парап терӗ. Укҫа кирлӗ мар пулать вара терӗм. Эпӗ Лида Филиппова, самостийный политолог, а всяк тӑван Атӑл журналын редакторы. Ку Надежда Смирнова, культура пайӗн редакторы хыпар хаҫатӑн. Людмила темле ӗҫлӗ пулсан та сармата килмесӗр пырма пултараймарӑмӑр. Мулкачсем, вӑт шӑпах ҫамрӑксенче, студентсенче юлас килет. Эпир пурте пӗлекен пӗр вӑйӑ. Мӗнле сӑвӑсем, мӗнле сӑвӑ йӗркисем ҫырнӑ астӑваттӑр-и? Ҫын вӑйӗ, ага та ту та, вутӑ ҫу та, вутӑ ҫур та, Туй пулсан, ташлатӑр, култӑр тенӗ. Хам-ха хӑйне калӑр-ха пӗри алтӑратса. Ҫак журнал сире пулать. Калаҫӑсӑр.
Петунешке?
Петунешке? Капелетчӗҫ. Кана ӗнтӗ?
Ҫеҫпӗл Мишши. Кая, Ҫеҫпӗл Мишши, паллах. Ҫеҫпӗл Мишши, Хрущев.

ҫавӑнпа паян каларӗҫ ӗнтӗ. Ҫынсем мӗн каланине калас килмест. Люда, эс ман вӗрентекен. Кӗтни астманни хӑш енчен. Эпӗ ведь-ха чӑваш радиона ӗҫлеме пырсанах чӑн малтан тӗрӗссипе вӑл микрофонпа паллаштараканни мана Людмила Николаевна пулчӗ. Тавтапуҫ сана. Ҫавӑнпа хыпар Чӑваш радио пуҫламӑшӗ пирӗнпех пирӗн пек тӗрӗссипе хӗрарӑм журналистсенчен кам пулӗ те. Ну, паян пире куранса Амазонкӑсем эпӗ Людмила ҫине пӑхӑр-ха. Вӑл тӗрӗссипе паян еш ҫакӑн пек тимлӗ сал пулӑ тӑрать. Вӑл тӗрӗссипе пирӗн чӑваш тӗнчинче, чӑваш литературинче питӗ пӗлтерӗшлӗ вырӑн йышӑнса тӑран эсир унта. Эп ку тӑван Атӑлӑн Вуннӑмӗш-нумӗн мӗнле аха тенисӗр пухмарӑм. Петӗре юрату ҫинчен те ҫырать темелле, темелле мат ҫырать. Ачасем валли те ҫырать. Ачасем валли те ҫырать. Радиопа мӗнле мӗне ӑччахасан передать? Шураппа, Шураппа. Вӑча мӗнле лайӑх передаччӗ вӑл тӗрӗссипе? Унсӑр пуҫне пӗлетӗр-и, пырма пытӑкех те, каҫсӑрах ӗнтӗ. Эпир халь Тӑван Атӑлу журнал электронлӑ ҫыравсен литература фондне тӑватпӑр. Вара Люда Сачкован пӗтӗмӗшле пурнӑҫӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ, ӗҫ каҫалӑкӗ мӗнле аталанса пынине ҫыраппӑр ӗнтӗ каслӑраххӑн. Эй, Турӑ тесе шутлар, чӑннипех те пирӗн Людмила Сачкова вӑл амазонка. Эпир пӗлменни темӗн чухлех. Вӑт ҫавӑнта виҫӗ ҫултине кайран пӑхӑр-ха, виҫӗ ҫулта Людмила Сачкова мӗнле пулнӑ, Унта пӑхаттине чӑннипех те санран генилле, генилле ҫыравҫӑ пулма пултарать. Все, ӳстерсе каламас хамӑра хамӑра хисеплемелле пирӗн хамӑра юратма пӗлмелле. Ҫавӑнпа, Люда, историлле роман ҫырма пуҫларӑн. Тӗрӗсветелмелле, хӗрарӑм ҫыравҫӑ хӑш-пӗр арҫынсем ҫыраҫҫӗ-ха, но пурте мар. Роман вӗт хавхалансӑрӑналать-тӗр. Мӗн вӑл роман? Вара истори, истори. Пинте виҫӗ тӑхӑр кун, пиллӗкмӗш ҫул. Ӑҫтан пуҫла пырса кӗме пултарнӑ-ши ҫак шухӑш-тӗрӗссипе? Ҫавӑнпа романне те кӑштах реклама пултӑр. Но Людмила чӑннипех те маттур. Ӑнӑҫу сунатпӑр сана. Ачупа, мӑнукусемпе, класс мӑнукусемпе савӑнса пурӑнмалла пултӑр.

Тӗпчев институтӗнче ӗҫлеме пуҫланӑ хыҫҫӑн сайрарах туратпӑр. Питӗрӗнселаран пурӑнать пуртак. Пирӗн председатель аса илтерчӗ-ха, пырса ҫӳрер, виҫе ҫуртне ытларак. Эп каласшӑн ҫыртна. Каланӑ сӑмахсене хушса Ҫирӗм ҫичӗ ҫул ҫитрӗ эпир пӗр-пӗрне лайӑх пӗлни, паллашни. Пире пӗрлештерчӗ ҫӗнӗ юхӑм, тӑхӑрвуннӑмӗш ҫулсем. Ҫантах ҫавӑн пек чӑкраш самантсем пулса иртрӗҫ. Ҫыравҫӑсем хушшинче, ҫыравҫӑсен пӗрлешӗвӗнче пӑртак тасалӑха упраса хӑварас туртӑм кирлӗ пулчӗ. Ун чухне чӑкрас самантсан ҫапла вӗт пулнӑ, Геннадий Аркадьевич. Вӑл ун чухне пирӗн Людмила питӗ ҫирӗп хӑйӗн кӑмӑлне кӑтартрӗ. Вӑл кӗрешме пултаракан ҫын пулнине кӑтартрӗ эсем чухне. Василий не вара ҫав ҫулсене? Бұл шағын чухне. Эпӗ чухне депутат пӗрле майген заранинде Енеп те burada хутшӑннӑ. Пулӑшни пулӑшман ӑна калама пултараймастӑп. Но эпир пӗр ҫулпала пынӑ. Пӗр ҫулпала пынӑ. Ҫавӑн пек ун чухне сӑнарӑм, ку хӗр ачан ҫирӗплӗх пур-ха. Ку хӑйшӗн те тума пултарать, ыттисене те хӳтӗлеме пултарать. Вӑт ҫав ман асра юлнӑ. Халь пухса ларап та пӗрер тухса калать, тепре тухса калать, пӗтӗмпе хушӑлса пырать. Вӑл чӑнах та тӗрӗс пулнӑ иккен. Ҫирӗм ҫичӗ ҫул каялла ҫавна шухӑшланӑ. Халь вӑл ҫирӗпленсе пырать. Ҫирӗпленсе пырать. Маттур кӗрӗчӗш, маттур. Вӗсем шутлаҫҫӗ пулмалла, ман хӗрача тет вара тесе. Ман, ман патанлаштарсассӑн пурте ачасем кӑна-ҫке кунта ларакансем. Эсир ман мӑнуксем тата мӑнукӑн ачисем те пулма пултараҫҫӗ кунта ҫамрӑккисем. Ҫампа ӗнтӗ ҫам пекрех калаҫатӑп эпӗ. Кунта каларӗҫ тунта пӑртак тухтӑр ӗҫӗпеле явӑҫнӑ хӗрӗ тухтӑр ӗҫне алла илес тесе вӗренекенсем пур терӗҫ. Тӗрсен? Вот, эп сире каласшӑн, ачасем. Вот, вот эп вуланӑччӗ пӗр аллӑ ҫул каялла. Пӗр питӗ чаплӑ Раҫҫейри хирург хӑй операцине каяс умӗн лӑпланса ларать те питӗ вӑйлӑ симфониллӗ произведение итлет малтан. Ҫавӑнта кӗрсе каятчӗ операци тума. Вот, вӑл ҫав питӗ вӑйлӑ япала вӑл ҫав. Эп ӑна ҫавна вуланӑ пӗр аллӑ ҫул каялла. Ун чухне ӗнтӗ мусӑк енӗпе ӗнтӗ ӗҫленӗ те. Вара эп шутлатӑп, мӗнле хӑҫан та ҫыхӑну пулма пултарать. Пур питӗ пысӑк ҫыхӑну. Питӗ пысӑк ҫыхӑну. Ҫавӑнпа эп сире каласшӑн, ҫак, ҫак та тухтӑр ӗҫӗпе ҫырнӑ кӗнекесене ҫеҫ ан вулӑр, сӑвӑ та вулама вӗренӗр, калав сӗнеке вулӑр тата лайӑх, илемлӗ юрӑ-кӗвӗсене итлеме тӑрӑшӑр. Вӑл сире пурнӑҫра пулӑшать. Ҫапла. Ну, Людмила, сана ну, Ванька Лайса кайса килет.

Ҫакӑн пек кӗнеке тухрӑмӑр юбилей ячӗпеле ӗнтӗ. Вӑл янтӑк кашни ҫын вӑл хӑй тӗнче. Роман прози сӑвӑласа ҫырнӑскер. Вӑт сана кӑна кунта пӗлт пӑртак хамӑр тӑвӑрвӑнӑмӑр ҫулсенче ӗҫленӗ самантсем те пур. Тен, хавсӑнланма та пурӑн, вуласассӑн тупӑнать чӑн та, аса илмелле. Но